Şunu naýy işlerdiň? Heý, heý, heý!
Näme işleýäň o? Ýuwaşrak bolsana agam o. Bildirýäň ago. Eşitdirýäň a. Swidaniýa geldim göreňokmy? Swidaniýa geldim?
Hawa. Swidaniýa gelen bolsaň näme biriniň atbagysyny daşap otur. Şo akno görýäň maňa? Hawa. Ana, şol aknoda meň söýgülim ýaşaýar. Ana, şol otagda ýaşaýar. Bäh, otag şol? A. Söýgüliň şo otagda ýaşaýanyny toçna bilýäňmi? Hawa, anyk bilýän agam. Men gündiz şol, şol aýnany daşaýan olam çykýar. Haa.
Sen beýdip daşlaşyp oturman jaň edäýseň bolmaýarmy? Tam döwrüne ýaşa. Ow! Wah, ýok, agamjan. Düşünýän. Ejesi gabanyp telefony elinden aldy. Ha. O bolmasa men ejeme uratdym o. Aha. Ejeme uratdym.
Eje näme diýen bolýamyş Näme diýdi? diýýär? Ýok, intäk men gyzym ýaş. Men hem ir durmuşa çykyp bir samsyga bardym. Ömrüm kül boldy. Gyzym bir ýalmasyn diýen bolýamyşyn.
Ätdiň-aý. Hmm, bolmasa kakasy gör ol gyzyl ýaly-ow. Ha.
Seniň kakaňy tanaýaňmy? Ýok. A onda nädip bilýäň o kakasyny gowdugyny? Gyz aýtdy.
Gyz aýtdy.
Ha.
Şuny sakla. Näme etjek bolýaň?
Sen o zyňda. Bu eliň görünýän eken. Nese men sana zyňylyşyny öwretjek. Seret.
Abi ýer ýalladyň ýokmy?
Çykýa. Uy, oho.
Hmm. Eý, senem maňa dezdradan sepinýäňmi? Koneşno, menem şundan sepinýän. Eý, gaty-ow, söýgülimem şuň ysyn halaýa. Aý, gyz hala dezdrant tagy. Eý, kaka!
Ýo, gülüm, bir toýumyz bolmaka aýdyp bilýänsiň-ä ýagdaýyňy. Goş düşünerdim men. Way bolýala aklym giň ýeriň gürrüňini edýäňaý.
Şo imnne şo giň ýeriň gürrüňi dä bajyň. Gyzym.
Babajyk. Arada gudagelliler diýdim a. Hawa hawa diýdiň. Şo Rejebiň ogly. Kim? Maral ýenjäň ogly bara Röwşen. Röwşenmi? Hawa Röwşen jan. Waýy. Gyzym diňläýdä beý diýme kakaňam razy olaňam maşgalasy razy gül ýaljak maşgala gül ýaly oglan. Gidip şu günjük görüşüp gelýän. Bor. Senem razy bolarsyň. Gül ýaly maşgala. Bor eje bolýa diýdim ha. Halamasam halamadym diýersiň. Bar çalt.
Sag boluň dostlar, ýene-de efir açýançak, e, efir açamyzda görüşeris. Daway. Oglum.
Hawa eje.
Akylly oglum, akylly oňam pul bereýinmi? Ýa, ýa eje.
Oglum, sana bir zat aýtjak. Bir zat aýtjak bolýan bildir ýa. Aýt eje. Näme? Sen 30 ýaşap barýaň, sen indi öýermeli. Aý eje, men hem gowy tapsam öýlenjek ko. Aý oglum, men ýaman gowja gyz tapdym-da. Kim aýal?
Howara goňşy Olýaň yzy.

Ýok dikk aýdýan. Bolýa.
Halaman göräý bir sen halaman gör ýetişme seret. Gitjekgä.
Gitýän!
Birä gelsinä ýetişme seret.
Narman ýerik çagyryp bilmediňbaý. Geldim baý.
Geldim. Narman ýerik narman adam çagyrýa geç otur.
Tur.
Şaga kak bir garda şundan. Ondan Näki çykan ykylan gaz görýäň bu kaçelýadan. Ey menem öz islegim bilen gelem okştaýyp. Ejem ugradan soň geldim. Ha men ne öz islegim bilen gelen durýatym. Ejem uratdy. Olmasa menem ölüp baramok sen diý. Ey goýsana.
Gudaçylyk baryp barma resk razyçylyk beren ha sen. Menmi? Ay senem islegiň ýok bolsa gudaçylygy uratmazdyň ha. Men uradomok, men senden çaga kam mizarly. Ondan näme çişen bolup gurulýaň aý? Ha? Ä gyz bolsaň, degmaryn öýdýäň, gelen bäri. Häzir öýüňe barýaň, ha? Ol oglanyň Röwşeniň maňa göwni ýetmedi eje. Goý bolsun etdik diýýäň. Ha, men saňa göwnüm ýetenoga çagalykdan bäri. Hmm, şeýle ha. Sen men diýip ölüp barýaň. Düşündiňmi? Hmm, men sen diýip ölüp barýanmy? Goýaýda sen men diýip ölüp barýaň. Guda zady ugradan bolup. Men.
Hawa sen.
Goraýas kimin ölüp barýaň. Goraýas. Hmm. Hmm.
Söýýä, söýenok, söýýä, söýenok, söýýä, söýenok, söýýä, sö Wahe, çagalygym ýatlap otyryn. Wah, kiçikäk bilýäňmi? Ha gülüň ýaprajygyn ýolan bolup söýýä, söýenok, söýýä, söýenok oýnan bolýardyk. Indi işden öýe barýan bolum, bu tarapymdan gaýnym, o tarapymdanam eltim. Işden sag-aman geldiňmi diýenok, menüp diýerler, menüp diýerler. Näme diýerlerdi? Jenap gaýmakdan, Aý, plambir medowik getirdiňmi ýa-da ynha, şular ýaly kökelerden getirdiňmi diýip, maňa sorag baryn berýärler. Işlediňmi, ýadadyňmy, dynç aljakmy diýenoklar. Aý, bolýa, göreşip ýaşajak bolup halys bolduk-da. Ýöne bilýäňmi, menem gaty köp bilmiş-ä.

Wah! Ana, ana, ana, ana! Wah-eý, bular meni her hili etýär ýöne, maý ber, men gaty arkaýyn bolaň. Ine, ine, ine, ine, ine!
Elinden her iş gelýän, hemem hiç zat oňarmaýan adam. Her kim durmuşda şular ýaly adamlara duş gelýändir. Bu wideo hem olardan biri bolan Pälwan barada. Oňam edip bilmejek zady ýok ýöne, etýän zadam ýok. Hemme zady zehini bar ýöne, hiç zat edenok. Gazanç ýok, Pul ýok, hünär ýok, kär ýok, durmuş kyn, iň gowusy, e, durabyrmyt? Näme işiň bar o ýerde?
Bökäýmesem, oýnar ýaly bolabermänsiň. Öwýäňmi, döwýäňmi? Bolýa, iki ädimjik yza süýş bu gürrüňdeşligi şeýle dowam ederis.
Bolýa, men köşeşdim. Dowam et.
Pälwan aslynda hemmämiziň durmuşynda gabat gelýän adam. Dükanda, duralgada, islendik ýerde, hatda ýary gije köçede.
Bularam kakasynyň maşynyny sürüp, içinde iň soňkudan aýdym açanda özüni betdirin öýdýän oglanlar. Işsiz aýlanyşyp ýörler, edil men ýaly.
Biz Pälwan ýaly oglanlara üns bermesegem, aslynda, iň gyzykly durmuşy olar ýaşaýar. Bu günden başlap, bizem onuň dünýäsine giňden syn ederis.
Uzaklaşmaň basylýan zatlara basyp biz bilen galyň.